Üzmeýinli garagöz doganlarymyzdan gelen haýyşnama. Köne parahorlara göwni ýetmän ýaş nesil parahory, Büzmeýin etrabynyň häkimi Nurmuhammet. Öňki häkimler jaýlaryň karary üçin ýedi ýüz elli müň dollar para alyp, iki-üç günüň içinde düzedip berýän bolsa, onda Nurmuhammet, öňki häkimler mugt edýän eken diýip, ol bäş müň dollar ýaly alyp, ýene-de alty-sekiz aý töweregi adamlary kösäp, burnundan gan getirtýän eken. Her rieltorlaryň tanşy-bilşi görüp haýyş bilen baranlarynda, gözi ýer görmeýän tekepbir, hasaba-da alman, adamlaryň üstünden gülmesini dowam etýär. Göýä, Nurmuhammediň güýçli daýanýany barmyş. Bu haramzada ýene-de namazam okaýarmyş. Göýä Serdar Berdimuhamedow namaz okaýanlaryň wezipesi ulaldýarmyş diýip, bokuny börüne garýan. Harrak, harrak, harrak zadara diýler. Yslam dinini öz haram işine ulanýar. Nurmuhammet, öň Bagtyýarlyk etrapda gurluşyk bölümiň başlygy Didar bilen ýaş nesilleri ösdüreliň diýen syýasat bilen korrupsiýa bat berip, satylmaly däl bolan ýerleri hem satyp, garry korrupsionerleri hem ozdurdylar. Bagtyýarlyk etrabynda işlän döwründe bu Nurmuhammet korrupsiýany şul häkimlerden öwrenip, Häzir bolsa Büzmeýiniň häkimi bolup, birnäçe esselerçe puly halkyň göz ýaşyna garamazdan, wampir ýaly halkyň ganyny içýär. Bu häkim original dokumentli şähere golaý ýer berse, sekiz-on iki sotuk üçin ýigrimi müň dollar töweregi para arçynyny aldyryp, emma ondan daşary hem onuň arçyny Nurmuhammediň arkasyndan falşiwi dokument düzedip, bäş-ýedi müň dollar alyp güzürdedip ýer satýar. Falşiwi dokument bilen jaý gurulýandan soň, hamala jaý öňden bar ýaly edip, ýene-de altmyş müň manat pul alyp, Dokumenti düzetýärler. Biz Meniň çägindäki magazinlary-da erbet yrsarap, käbir halatlarda ýapdyryp, halk üçin gelen adam halkyň ganym duşmany bolup çykdy oturyberdi. Häzir çykdy ýazygam bir ýola aýyrýar. Öz bähbidi üçin gelen häkim, firmalar göýä öz firmasy kimin öz şahsy remont gurluşyk işlerini nalog salan ýaly boýnuna goýýar. Hem-de şäheriň bezegi üçin edilen on mum manat çykdaýjylary Firmalardan otuz-kyrk müň manat öz orunbasaryna çöpledýän eken. Işgärleri işden kowmakda-da hiç hili ajaman, ýüzüniň ugruna özüni kimdir öýtmän, halky kösäp, eger birini işe alsa-da, puly gönüden-göni özi alman we öz itlerini aldyrýar. We özüni akja jüýje görkezjek bolup, bir pul beren adam baryp göni özünden bir zat talap edäýse-de, pul almadyk kimin, kowuk goýberýär. Öz tanyşlary gelse-de zätki almadyksyran ýaly bolup, yzyna gaýtarýar. Edil Gannymowyň sistemasy. Eşek eşekden bok iýmäni öwrenler. Täze ýylda-da Büzmeýin etrabynyň çägindäki firmalara täze ýyl üçin pul çöpledip ýör. Bazaryň remonty ýa-da başga kiçi gurluşyklar üçin diýip, häkimniň şodundan pul obnaliçka edýär. Men näçe pul aýdaýyn, hökümet sagat ýaly işlemez onda, onda hökümet bolmaz diýip. Hany düzgün-tertip?